Ekero kende iga ginkerete, nkanyora omongwana oyomo agakong'akera esimi kagonte ng'a mokwa, matiang'i abwate emechando ime ya Yubilii ime, esegi neyaki akorwanigwa, ng'a barorere omongwana okorokwa ng'a Jeremia Kioni gakomoirembera Hosana ase chitibi ne chiredio. Bono Tari ere biokong'akerete, nkanyora nende oyonde gakong'akera, gakong'eresa amang'ana ayio ayio. Nkanyora abanto bakonikera chi-SMS, On the same thing, Naki? But ang'e are abakorwanigwa esegi ime ya Jubilee, amang'ana asarikire. Intwe tokera chingaki echi goteeba gosii ng'a ntotwara bwoba. Ntotwara bwoba ase amang'ana a Jubilee. Keranyarekane ng'a yogendire oo. Ere nkawaida, ntogwasie omong'a bobe mboko bobe kogera bokorete riogi erio, lakini nkeria naki omongwana naro otobwate igoro are korokwa ng'a Doctor Keng'o Fred Matiang'i. Esababu neye aki nkogoteberia ntotwara bwoba, entang'ani neye, Matiang'i nomoge, tare kogenda Jubilee atagete esabu chionsi. Naroche gosoa Jubilee nkobwate obuya bwaye, naende akamanya ng'a gosoa Jubilee emechando nere agoetera. Eyemo yabo nere eye ase moroche akwogererwa na korwanigwa ase TV station. Naroche ebi bionsi, lakini obwogi bwaye buna amatiang'i, namaete buna agokora ebinto biragere ng'a emechando buna eyio onye korana. Jeremia kioni konye nkogare konye nkogare, bono omomoroche bare nere, agosoma epress statement iga are. Matiang'i namaete buna akobakora. Igo ase tore twensi tw'abagusi ntotware bwoba. Eke nekio egetang'ani. Egia kabere neke, abagusi bono babeire ase key positions, key positions ase Jubilee Party. Buna togamba bono iga, omogusi nere ore omochairman oywo ore Kemosi. Omogusi nere ore deputy party leader ogochia koba eparty leader. Omosani omotiang'i jirani yaito iga akorwa Narok okorokwa mochare Ole Kenta, nere bono iga esekretari general bw'eparty. Abanto bakomake chidecision chia igoro pi nabo bare ang'e na gusii gose gusii ime. Korokio ng'a eparty chidecision chikobekwa riria bakobeka chidecision noo tore, intwe tokoamua ntokorwa ebinto buna bikoba. Igo na buna abagusii intwe otware abwo abana ki twabekire isiko twakire isiko matiang'i ngorwani gware ngoru tore, already matiang'i obeire confirmed na registry of parties ng'a nere deputy party leader. Kemosi boigo, moite ororere kenta boigo, bagositaria abwo bokabaro mbareo abande. Igo bono ntotware abwo aba abagosintoria ase ebirogo bi'amani. Egento kia gatato neke, bono iga baka abaikoi barorire, abagusii epati ya Jubilee yabeire ya gusii. Tiamanyete ng'a baria motamaeti, Nyachae noyo arusetie Ford Pipo korwa Central Kenya, egacha ekaba epati ya gusii bakabona emonyene neya gusii. Matiang'i nere oyire Jubilee. Totaragenda ande onsi, already Matiang'i omanyekanire ng'a oonire gusii, oonire epati eye gusii buya mono. Bono gokora abanto bare ebirogo, origereire nonye ase Jubilee yanchire mono, ngusii. Kora ki ng'a epati eki yabere aba gusii, omoika oyo natoura gose nabarete chishida, ng'ai bakoira? Gekogera aria boika oyo DCP nere ere kera ase. nere ere kera asaba nigo amba onyare konyora kende. Egento kiane tokobate neke, Uhuru naegenete Matiang'i. Uhuru abeire na Matiang'i chingaki chinge sana. Matiang'i namokonyete mpaka agekera ase akomoamini akomoenchire. Baria motameti Matiang'i Tiamanyeti ng'a kwansa obo- obohusiano na- naye bwaye na Uhuru Kenyatta nobwamaana sana. President taiyo ekore na ekerogo keria gia interior gochia ase onde bwensi, mpaka obe nabo ogokora egasi, mpaka obe ng'a nabo president okoamini, gekora information ogotwara ekerogo ekerogo kia interior na igoro mono. Ogokora koria egasi ang'e na Uhuru Kenyatta.

Na ekero William Ruto atamete Uhuru Kenyatta, omonto ochete agatenda ribaga erio Matiang'i, akaba buna deputy president ya Kenya, ase ki? Uhuru Kenyatta amoamineti. Bono iga ekiago kora Jubilee, Uhuru Kenyatta noe amoete okoboko naende noe are nere. Igo intwe otwara bwoba, omonto toete bo totebe oramue ng'a Matiang'i taiyo pi, Uhuru Kenyatta, lakini ataramoa, kamoagimineti, totware ogosemeria naki? Twarosire. Egento kende neke, abagusii, na abaikuyu, ntobwate obohusiano omuya, obuya Enchera nero twabete gokora egasi korwa gesaku ntwanye korwana, ntwanye gotwara ase ebiche ande chionsi ande onsi, twakonyainire twagakonya kibaki, mwarochereria kibaki achoretwe onga erwa onga eriaka ewa egasi, espiriti eywo eywo nere ero bono iga. Intwe tikobatebi ng'a, obwamate bwaito na abaikoi nobuya bore, naki bono iga abaikoi abange bagotebi ng'a nabo bagwakera matiang'i chikura twenty twenty seven. Natete koira amang'ana amange gokwana asare topic eye, lakini ase comment section amo kwengena engagement ntari naki inki moroche, lakini buna okora kwane kore, amang'ana a Jubilee aro ntore in control. Mbuya mono sana Nyasae abaseseni togenderere gokobwati ebinto tokora iga mokwa times. Mbuya mono. Welcome to Humphrey's Hill House. Humphrey's is a, a boutique hotel uh, located uh, on Kionganyo Hill in Kisii town. We are just two kilometers off Kisii CBD.